Simogaka, inche oyomo oria naumiswa na abanto ntamanyeti, nigo nasorete korwa iga iga ngachia korigereria abana kende, naika ororo nkanyora oyomo obo, otagete obokonyi agantebia ng'a nabwate oborwaire. Bono kingo nkamotebia rende tiga ngokonyera omorwei, tokagenda nere, tokogenda omorwei tokamobogoria, tokaenda mpaka esesemo ya matiako, abanto ere timbaikire matiakoo catholic, ki naika ororo rende, kawaida rende nkomotebia rende ng'eria erio gwa twaigwana naye ng'a, bono nkagete ng'a nkong'ereria are, omorwaire orenge magega yane, naria aimogete, akambetaa omoyia omogongo. Nabang'umisete, bono tinde nse aria iga tonya kominana, oyomo akaimoka na epikipiki yane, agatama nero, na oyonde nere akaimoka agatama gochia chibando ime ekero abanto bachigocha, ngateba ng'a goika oragende nyagetari. Bono toimogete, na Joseph iga aria, Kerongo gose Mwenda Pole korwa Gesieka, nabo toi- toirete omorwaire oyio mpaka nyagetari, tokamotiga nyagetari agendete koshugurikerwa. Tokabwata epikipiki eyio, ntitwabwateti ntitwanyarete omosomari omuya agatobe agatobekera ase etraka, tokanyebwatia bagatotebia ere ase akorokwa Rangwe. Erio botuko nabo tominyorete mpaka Rangwe, togaika rabu Rangwe, naende egatoorokia igere ase akorokwa road, naende tokabwatia gochia road, mpaka ekero twaika road naende nari yatoorogeti ng'a yachire gocha. ase akorokwa Asumbi. Naende togaonchoka gochia Asumbi, naende tominyorekete mpaka Asumbi, tokanyora tei naende egatoorokia ng'a yachire gochia ase akore gosundeka. Korosundeka nabo tonyebwatetie mpaka junction. Junction naende naye yatoorokete ng'a yachire gocha gocha Mosocho. Naki tobwati gocha Mosocho, togaika aria ase akorokwa Nyakoe, Nabo tanyorete epikipiki eywo, egakire inse, ebinto biarenge ime ebire ase epikipiki eywo ebiange chi ebinto bie chituka bibunire ang'e chigunia ibere. Aye tobwate rende togakora naende toka tokamanya koirana gochaka. nabo estori yarenge enkong'u tari atokonya oborendi ase ase aya iga akorokwa Riverside, mosocha abeire abe, tomoranche, togosaba omo omowaziri oito Murkomen. asugure kera amagana aye ang'e tonyare konyora oborende. noo enka yane, bono nde nchera igoro aiga, egento gete chandete insecurity mbearie ewiki gose chiwiki ibere chigoeta monto atakiri insa. Latest incident ne eyaba tarehe ishirini na tatu December, saa tano chia botuko, nkonyora omwana omomura ominto ore korwa egasi. osiekire egasi, opakirie egari, nkagocha bwoye are na abande. Baikire ang'e na nka bagashamburigwa, oyotang'anete goakwa agasoa gochia etarachi aye ime, kondakta yaye, soa amache ime agatama. Oyo nere gagotama gocha nka nere akabwatigwa na epigipigi agakwamora agoakerwa egeita kiane. Gesieki yakabagora Ase ogocha mwane nkauga esieri kia nogokuura, togosoka. Abanto abwo bagatoma nebirubi aku erigeria, nario enyaroka yaye konya yakorire buya korwa St. Patrick Mosochwa anyorire amarks sixty one out of seventy two.

gose nonye na abana bare chisukuru mbarigerigwe efees, baakanirwe inde basome, kaa omochando buna oyo omanye gocha koera. Aye baria batobekire ebackseat korwa mosocha ebwate eruga, gose abaibi aba mpaka engano aba. Rietwa Charles Aming'a, nigo onde omochairman bwe Community Policing Sub-county ya Kitutu Central. Iga nigo ngokwana ase akorokigwa ng'a Riverside. Igo naikire iga Riverside, na bonde amo nomochiamenwa one bw'erokesheni ya Bokisero North. Paulo, Ase aya obomaene abeire neshida. Ekero naikire aiga nanyorire amang'ana aria nigo are amange, abanto baito baikirwe aiga bobe. Naiga buna nteneine iga igo omonto riaba naroakwa emioro inse aiga, akasirai kabisa mpaka akerwa eritari atemanyeti. Igo nare gochia gotebana korwa egekuro egetindi sana. Bono ase yaito ere ntori gochia korara nonye nedageka eyemo iga ekogera abanto baito baumire mono sana ase erokesheni ya Busiromochi. Ingosaba abasikari b'esitesheni ya Musocho na akorwa eroga, toiche amo twensi korwa bono iga kogenda gotwe ase aya totiima abwo twensi na community policing ya iga iga y'erokesheni ya Busironochi.

nabwo bwachandire abanto. Nare goteba iga, Rumu teiyo togochia korwa, na onde bwensi obwate amato korwa bono iga, iga arigie ase agosoa, esababu twachakire amakori, na ekero orabwatwe, amatuko aa abarirwe. As'ama rieta Paulo Oseko, Oyaro, omochairman bw'elocation ekorokwa Bogusero North, eyio ere gochaka ere Riverside aa mpaka ogende Matiako yonsi, eyio nao nkoraa. Egento nare gosaba. Abanto baito babeire bagoakwa emioro gochakera mosocho bakari basaikia, buna bono omwana o Hagetu bono bw'omoerio aiga are omonto arebe okoirigeria. Omwana oyio tarie ng'a monto are kogosera, nigo are kogenda mwaye konya gosiikire egasi, nare gosaba iga. Ase onde bwensi, omoibori onde bwensi omanyete omwana oye ng'a nomokabar are, ekiagera okoring'ana nobotuki twakorire, abanto aba tari bakorwa are, na abana baito aa, bakonya koanga ase abanto baito babakorire amagwenyche, gochakera.